Naende nerigoro rinde rigiya, intwe mwanyagetinge totagete gosemania na komanyania na gotebania ekero ase mwanyagetinge ominto, minto mwanyagetinge yaani intwe buna abagusii binto mbire tobwenerete komanya naende tobimanye boronge naende torengererie buya na obongo bwaito tobobeke buya ase amang'ana buna aya. Twarakwaneire make, rakini momaete ase Enogo TV, igo igo totagete korigereria e- e- eki tobwate ase eng'encho ya obomenyi bwaito, eki tobwate ase eng'encho ya obomenyi bwaito ng'aki tomenyete. na ekero togoteba ng'aki tomenyete igo, ne chingako chiaito. aa ng'ai toirekeire chinyigekero chiaito aa twerigererie buya toitone buna intwe ning'o aa oboroso bwe ching'encho ao ao ne chimbo ao ao chia minto mwanyagete inga. Iga ase enogo tv eke naki tokonya go discuss with you, eke naki tokonya gosemania naye, naye buna mogendererete toma Amabori aino buna moigenderete konyatoma, naende ntonyore chingaki chingiya chiokoererana na gotebania, ekiagera ntwekonye totaragenda are. Rero nigo ntaete nkwane igoro ye rimori. naki richete korokwa rimori, naende ntarakwana igo ntaete kobainyora iga, onye more emetandao ebinto ebi mwaruka emetandao eh, ogosoma amang'ana kineni kwony onyamanyete onyaroche buna agenderete ense engima. Noroche buna aba tokoroka abaruri bachakire gosoa gotiga, bachakire gotiga gosoa chikanisa chiabo, mbakari gosaba buna bagasabire, mbakari gosoa buna bagasoire. Biri bari gokora na kogani gokora bakorire bakorire, bairanire ase chinyigekero chiabo. Nari intwe tokari kominyokera ayare ayabo, imong'ira bobe. ntegerere. Onye onye koroche na nobwate ribori ase nko- nkogoteria ontebi, minto mwanyageti inge ase ebirengereri biaito biarusetigwe ase obomenyi bwaito bikabekwa obomenyi obwao, ntonyare kobiirania manya buna omogusii iga amenyete norosana rwaye boronge. Amenyete inani riaye boronge, amenyete ne ching'iti chi'orosana ne ching'iti chiaye chiria chi'obotugi. Amenyete na kera egento, naende enyomba y'omogusia enchera yare koagachwa, oyare koagachwa ne esasati, yaagachwa ne ekebabe, eh, yaagachwa ne- ne- ne- nekenyoro. enyomba yamanya koo muna esike ime na isiko, ebi bionsi pi mbiabwate ching'encho chiaye. Komanyete nenyomba eomire boronge, eh, nonya ang'iti nonya mosquito echi togore nchiare gosoa, chinkoromba nchiare gosoa nyomba ase esike y'eng'ombe esang'anainie ekebuse na etago biomete. Enyomba eye yare gotioka buya, naende yaseria ebinto, naende mogusie tabwati binto biinge enyomba. Ki enyongo yaye ero, ekemunu kiaye kero, egesanda kiaye kero, eh, eh, eh, na embiru ya kende, na enseka, eb- eb- ki bire oo. Naende arendete na eritimo riaye ndirari na enguba, arendete, taganeti nonya na ebesa. gose enengo gose ebonyi ng'a naria agokora kende um. Ebi nebiachire twaonchoirwe egesongo igo mokoroka mind set. Emind set eye yatorosirie ase obomenyo bwaito yatoterekire ase obomenyo bwa abande moche monyigwe nimaete monyigwete. Bono obomenyo obo tomenyete bono Bobwate echogochogo, eturubani, na eturutumbi enyinge. Chogochogo eye yarenge yaito, naende ase bari mogokwana ekenyamo orero, igo togoteba ng'a we are culturally disoriented because of the type of mindset tobekeire omotuga nomosongo. Ekero omonto atagete gokogambera egento egetang'ani agokoura nerieta riao. Ekero akourire erieta riao, okourire nebinde bionsi. Ekiagera bono aye ogokina, bwemanyete buna Evanson James eki otari. Kogokina ekero kwarabokire, gwasokire isiko, obongo bwaigokire, kwamanya konyora buna aye Aye nyakundi bw'obino momwamuti, lakini bono tokonyara kwemanyekania na nyakundi bw'omino ekiara gwakinire nobongo obwao bw'omonto omwao. Nabere igo, nabere igo, erengereria ango boronge ng'a chisokoro chiaito ng'aki chiamenyete, ng'aki tomenyete, ng'aki aba ebi ebi ebi ebigochi gocha. eh, bigochi komenya. Lakini natebe na rero tiga mbainyori iga, egeneration ere yaito ntwe emanyete erieta rimore lakini erimanyete bobe. Ki nakwanera igo, erieta rimore igo rigosang'ananera bono ase rigwatorwa oyi nomorogi. ase rimo rigwatoru, oyo nomorokia. Mwebau na ase chitotem chiria chiogwetogia ekegusii, ase ching'encho chiria chiaye gwetogia, ntobwate ntobwate enyomba egwetogeria ekemore, ng'a otarakebeka togoeta ororo, otarabogori kemore togoeta ase obe ekiara ekemore ekio kware kobogoria omanye goetera ase obo goika obore obogorerigwe na oyomanyete ororo ase obo agwo. Ntebie naki abatonde bagotiana, gose naki bagwetogia. Korwa agwo manye gokoreta ng'a rimore ninki? Rimore nekemore ekenene. Omosongo ataracha, ekero tore chingendo na orogendo rwa mwanyagetinge korwa ase tware kong'anya na kong'anya ekiagera intwe tari twamete ase amo, iga ase tore etwachete. Ririto ring'anyo y'orogendo, ntwabwate etaya, eflame, eh, gose ekandro, gose etochi tware gotumia yaito, indigenous knowledge, yaani indigenous education, yaani e- egiaito twerosereti tware gotumia erinde obogima bwaito. to tobe comfortable. Ekero yaikire riagorobire, egesunte giachire, twemorekera totararara, naende abanto kare bare korara bwango, mbare ko- ko- komenya botuko bwonsi. Bono rimori, na etaya ya omogusii generally, yare korosiwa iga, okoenda roche saa sati. kwanyora esasaati ekinete gati gati egete nkero kebwate obokima igoro aaria. Egete nkebwate obokima boria nabi biare korigigwa biabekwa amo ebinge ebinge ebinge ebinge ebinge ekero biomire igo binge esponge yaani bire ebiororo ime esponge nario okoigwa bwango egesongo. bire ebiororo biamanya goitororerwa obochoe bwe chinchoki. Obochoe obo bwasoa ime na naende igo goekoire engaki gekoire engaki sana korosigwa ekenetuga gose ekenyerere no naende ekiare korosigwa na abagaka beriari riomochie ekemo nabo kiare gotumeka nyomba ase engaki etari inke. ase engaki etari nke, ki kegochi koera ekende nkonya korosiwa kere. Bono ekemoro eke, basiba bagotumia emenyiki, basiba basiba basiba basiba basiba basiba, ki kere amo iga, giaichorigwe obochoe bwe chinchoki, kogotongia igoro aria, inki rikorima. Naende kiamanya gosokia omogaso, gose oborabu, kiasokia oborabu okorora at least six metres. Ko oyokare are nabo aroche noborabu mbokare as'egete, nabo aroche oborabu obo nabokare as'egete. Igo ominto mwanyagetinge rimori nabo riarosetigwe igo. Ninki riare koroserigwa igo? Nase eng'encho kitore eng'umbu eria, na aba bare eng'umbu eye batorora ase tokare, mambia ki bakoboka ki tore orong'anyo rwaito tore orogendo rwaito, ba focus, barigereria aria ase twarenge bacha gocha oo. Bono ominto mwanyagetinge ekero omosongo acha. nekanisa na abande batoretera chisemi echi chiabo batoretera ecandle goetera ekanisa bagachaka goteba oyo okororekana obwate rimori oywo noyo ogotara botuko oywo no omonto omobe oywo akorokwa ewitch. Ewitch erieta ewitch. Omogusia agachia koririgia akanyora ng'a which nogokora ebinto gete ebinto gete bitari normal ogochia koririgia egeswahili akanyora ni murogi akanyora the nearest erieta aratumie bono oyo nomorogi komaete kegusii intwe twabwate erieta erio erieta erio riruete egeswahili. negesongo language omoroki nerita riegeswahili endi ria kegusii onye ndi riarenge ekegusii kanga ntorimanyete haya bono ki ekanisa yacha ekamanya gotebana oyokorekana nakio torochia abanto bachakire gochia esukuru Bachakire koirwa amarieta y'egesongo, bachakire kobatiswa, bono babeire abasongo, bachakire korenga eria egesongo, na ba- bakamanya ng'a ki orochigwe na erimore, aye na omorogi. Na omorogi is negative, na kende gionsi gekogenda with that is negative in society, ekaba igo. Minto mwanya getinge, that is painting indigenous knowledge. to be black. Yaani bono egento kiarenge ekieng'encho ase omogusii gekaeerwa erieta riibe naende riga stick. Egeneration eria yakiina engaki eyio, ekegori keria kia abanto bakiinete engaki eyio bachiete esukuru engaki eyio bakorokwa amarieta ya egesongo bagosoma bachia chibodi bakagenda bakamanya buna rimori. Ne ribe neria abarogi mpaka bono. Ne rimori is one aspect of indigenous knowledge we have lost. Totamanyeti gose ekero tokenyore tokemanye. Igo minto mwanyagetinge tiga toitune intwe buna mwanyagetinge gose intwe buna abagusii twamenyete ne chinsana chiaito twakarire oboba. Twakarire amasinga amandegere eh, biakoa chinguru, obosangora na ebinde. Twachire binto ebi mbuya ase eng'encho y'obomenyi bwa bono. Naende oinyore iga, omogusii omoronge kiare koboka agotegerera chinyoni Otegerera nki chisese? Otegerera nki chingoko chiabu ng'aki chiabuga? Omanye na rituko rigochi koba ntwe ntoika agwo gose? Obong'aini obu na obomanyi obu bogatinyigwa goetera esukuru enyia, goetera ekanisa, goetera gochenchigwa obongo na gotwara emind set eng'ao. Bono Ase tore bono iga minto mwanyagete inge, ebinge ebi bigotoita ase eng'encho ntori komenya buna ntwe, igo tomenyete buna onde, na oyo onde nere temanyeti buya. Bono igo twochogaine buna mwanyagete inge. Iga ebinto ebinge bikororekana na gokorekana bibwenerete gokoreranwa ase ki? Ase eng'encho twabisareti Togaonchora abanto amongo, na bogoteba kende gionsi oratebe igoro y'omoroberi oyo, lakini intwe totagete gotebia abagusii obomaene na ekeene gie ching'encho, chimbu, chingako, na ase toigekeire. Ekiagera omogusii tarenge monto moriri, naende omogusii enchera amerete nigo abwate esiko, naende yasigete obonyasae, yasigete. yasigete, naende mogusie ase amenyete tari kong'ainereria, naende kiagotebirie egento iga are gokora buna agotebia. Bagusia abwo bono ntoiyo twaonchoreirwe twa- twarure ororo, ebi tokare gokora ne- nemekono yogoturutumba na gosaria obwansu. bw'obomenyi bwaito na Mwanyagetinge. Minto, rimore is a mindset y'omosongo. Intwe buna omogusii, eri netaya yarenge gotumeka, twatumia kororera botuko, naende yatumeka kworokia abaminto ase togaikaransete egeikaro toganyete nabarabwo batamboke. Batamboke aidha oroche gose evale batoikere Togenderere gochia motwe korigia ase tokomenya mbuya mono ase ogontegerera, naende ntogenderere konya goita one ekegusii na obomenyi bwaito, chingako, chinyigekero, eanche, bwanchwe, emanye. Goetera Enogo TV, Mwalimu Obino Nyambane.